Дыккаг сӕр
Эфес аргъуаны зӕдмӕ ныффыст Йӕ рахиз къухы авд стъалыйы чи дары, авд сызгъӕрин цырагъ дарӕны ӕхсӕн чи цӕуы, уый афтӕ зӕгъы: Ӕз зонын дӕ хъуыддӕгтӕ, дӕ фӕллой, фӕразон кӕй дӕ, фыд адӕмӕн кӕй нӕ быхсыс, йӕхи апостол чи хоны, уӕвгӕ та апостол чи нӕу, уыдоны кӕй бафӕлвӕрдтай ӕмӕ мӕнгард кӕй сты, уый кӕй базыдтай, уыдӕттӕ. Ды фӕразон дӕ, бирӕ бавзӕрстай мӕ номы сӕраппонд ӕмӕ нӕ бафӕлладтӕ. Фӕлӕ дӕ азымджыныл нымайын, дӕ фыццаг уарзтӕм кӕй нал ис, уымӕй. Уӕдӕ цы бӕрзонд ранӕй ӕрхаудтӕ, уый ӕрӕмыс, ӕрфӕсмон кӕн ӕмӕ араз дӕ раздӕры хъуыддӕгтӕ. Афтӕ куы нӕ уа, куы не рфӕсмон кӕнай, уӕд дӕм ӕрцӕудзынӕн ӕмӕ дын дӕ цырагъдарӕн йӕ бынатӕй айсдзынӕн. Ӕниу дӕм хорзӕй уый ис, ӕмӕ николаитты хъуыддӕгтӕ мӕнӕн куыд ӕнӕуынон сты, афтӕ ӕнӕуынон сты дӕуӕн дӕр. Бустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд. Уд аргъуантӕн цы зӕгъы, уымӕ. Уӕлахиздзауӕн ратдзынӕн Хуыцауы дзӕнӕты цы царды бӕлас ис, уый дыргъӕй бахӕрыны бар.
Смирнӕйы аргъуаны зӕдмӕ дӕр ныффысс. Фыццаг ӕмӕ фӕстаг, мард чи уыд ӕмӕ нырудӕгас чи у, уый афтӕ зӕгъы. Ӕз зонын дӕ хъуыддӕгтӕ, дӕ хъизӕмӕрттӕ ӕмӕ дӕ мӕгуырдзинад. Фӕлӕ уӕддӕр хъӕздыг дӕ. Зонын, йӕхи иудей чи хоны, уӕвгӕ та иудей нӕ, фӕлӕ Хӕйрӕджы синагогӕ чи у, уыдон дыл цъыф кӕй калынц, уый. Цы хъизӕмӕрттӕ бавзарын дӕ бахъӕудзӕн, уыдонӕй ма тӕрс. Уӕ бафӕлварыны тыххӕй Хӕйрӕг сымахӕй кӕйдӕрты баппардзӕн ахӕстоны, ӕмӕ уӕ хъизӕмар ахӕсдзӕн дӕс боны. Мӕлын дӕ куы бахъӕуа, уӕддӕр баззай иузӕрдионӕй ӕмӕ дын ратдзынӕн хӕрзиуӕг, мыггаг мӕйы цард. Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, уд аргъуантӕн цы зӕгъы, уымӕ. Уӕлахиздзауӕн дыккаг мӕлӕтӕй тас нӕу.
Пергамы аргъуаны зӕдмӕ дӕр ныффысс, цыргъ ды ком цирхъ кӕмӕ ис, уый афтӕ зӕгъы: Ӕз зонын, ды цӕрыс, хӕйрӕг паддзахиуӕг кӕцӕй кӕны, уым. Уӕддӕр мӕныл ӕнувыдтӕ, хӕйрӕг кӕм цӕры, уӕ уыцы сахармӕ иузӕрдион ӕвдисӕн Антипӕйы куы амардтой, суанг мыл уыцы рӕстӕг дӕхи натих кодтай. Фӕлӕ дӕ уӕддӕр иуцасдӕр азымджыныл нымайын, уымӕн ӕмӕ уӕм ис, Валамы ахуырадыл хӕст чи у, ахӕмтӕ. Валам та сахуыр кодта Валакы, ӕмӕ уый Израилы адӕмы сардыдта мӕнгхуыцӕуттӕн хаст нывондтӕ хӕрыныл ӕмӕ хӕтыныл. Афтӕ дӕумӕ дӕр ис николаитты ахуырадыл хӕст адӕймӕгтӕ. Ӕрфӕсмон кӕн, Науӕд дӕм рӕхджы ӕрцӕудзынӕн ӕмӕ семӕ тох самайдзынӕн мӕ дзыхы цирхъӕй. Хъустӕ кӕуыл ис, уый хъусӕд, уд аргъуантӕн цы зӕгъы, уымӕ. Уӕлахиздзауӕн бахӕрын кӕндзынӕн ӕмбӕхст маннӕйӕ ӕмӕ йын ратдзынӕн урсдур. Дурыл фыст уыдзӕн, йӕ райсӕгӕй фӕстӕмӕ кӕй ничи зоны, ахӕм ног ном. Фиатирӕйы аргъуаны зӕдмӕ дӕр ныффысс. Пиллон артау кӕй цӕстытӕ сты, зынг ӕрхуыйау кӕй къӕхтӕ ӕрттивынц, Хуыцау уыцы фырт афтӕ зӕгъы. Ӕз зонын дӕ хъуыддӕгтӕ, дӕ уарзт, дӕ уырнындзинад, дӕ куыст, ӕмӕ фӕразон кӕй дӕ, стӕй дӕ фӕстаг хъуыддӕгтӕ фыццӕгтӕй фылдӕр кӕй сты, уый. Фӕлӕ дӕ уӕддӕр азымджыныл нымайын. Йӕхи пехуымпар чи хоны, уыцы сылгоймаг йӕ Завелӕн дӕттыс йӕ ахуырадӕй мӕ цагъарты фӕливыны фадат. Ардау сӕ хӕтыныл ӕмӕ мӕнгхуыцӕуттӕн хаст нывондтӕй хӕрыныл. Ӕз ын радтон рӕстӕг ӕрфӕсмон кӕнынӕн, фӕлӕ хъахбай кӕй у, ууыл ӕй ӕрфӕсмон нӕ фӕнды. Мӕнӕ лӕжӕфтау ын низ, йемӕ чи хӕты, уыдон та сӕ митыл куы нӕ ӕрфӕсмон кӕной, уӕд цӕппарын стыр бӕллӕхы. Йӕ сывӕллӕтты дӕр нӕ амардзынӕн. Уӕд ӕппӕты аргъуантӕ дӕр базондзысты, ӕз кӕй уынын зӕрдӕтӕ ӕмӕ зонд, ӕмӕ уӕ алкӕмӕн дӕр кӕй ратдзынӕн йӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ. Сымахӕн та, уыцы ахуырадыл фиатирӕй хӕст чи нӕу, хӕйрӕджы сусӕгдзинӕдтӕ кӕй хонынц, уый чи нӕ зоны, Уыдонӕн зӕгъын, ӕндӕр уаргъыл нӕ сӕвӕрдзынӕн. Ӕрмӕст ме рцыдмӕ фидар хӕцут, цы уӕм ис, ууыл. Чи фӕуӕлахиз уа, ӕмӕ мын кӕронмӕ коммӕгӕс чи разына, уымӕн ӕз ратдзынӕн адӕмтыл ӕлдариуӕг кӕныны бар. Ӕз ӕлдариуӕг кӕныны бар мӕ фыдӕй куыд райстон, афтӕ. Здахдзӕн сӕ ӕфсӕн лӕдзӕгӕй, уыдон базгъалӕнтӕ уыдзысты ӕлыгӕй конд мигӕнӕнтау.